Çil-çelleň hurmatyna, ýagşy adamlaň hurmatyna, belkem şolaň dowasy duşupda, Hudaý Taala owlady salyho salym ata etsin hemmejiklerine. Ýöne bir zadyke bilmeli we biz hemmämiz teslimi takdyry ylahy bolmaly. Mübärek Şura surasynyň ellinji aýatynda Hudaý Taala aýdýar, Ýeri-gögi ýaradan Meni Hudaý diýipdir.

Bir haýro hikmet içinde bar bolansoň edýän diýipdir. Ýöne biz insanlaryň wezipesi Allahdan diläp durmak, umydy üzmesinlik. Eý, aýallygyň ýeke izdewazyňa, toýuňa näçe ýylça ýyl geçipdir. Häzir çaga göwräňde baglanmapdyr. Hiç wagt umydyňy üzme. Näçe ýyllar geçipdir, ýaşyň ulalşypdyr. Hiç wagt umydyňy üzme. Hazreti Zekeriýa alaýhyssalamyň kyssasyny Sureýi Merýemde okyda gör, ýüz ýigrimi ýaşanyndan soňram, zenanasy togsan bäş ýaşanyndan soňram, Hudaý Taala bir çaga berjek diýende, Zekeriýa pygamber diýdi, Hudaýa näcire bu çagany berjek diýdi.

Maňa aňsatjak zatmy diýdi. Hudaýyň sözi haşy. Zekarýa pygamber diýdi, Hudaýa men ýüz ýigrimi ýaşymda diýdi. Zenanam togsan bäş ýaşynda diýdi. Hudaýa nädür bizden çaga galar diýende Hudaý Taala näme diýdi? Huwa aleýe heýin. Maňa aňsatjak zatmy diýdi. Syn Allah Kurany Kerimde iki ýerde aýdypdyr şuny. Huwa aleýe haýin. Huwa aleýe haýin. Huwa aleýe haýin. Maňa beter aňsat diýip Kurany Kerimde iki ýerde aýdypdyr. Ikisi de çaga üçin aýdypdyr. Ýani bir zenanadan çaga boldurmaklyk maňa beter aňsat diýipdir Hudaý Taala. Kurany Kerimiň iki ýerinde aýdypdyr. Hem Zekeriýa peýgambere aýdypdyr, hem Hazreti Merýeme aýdypdyr. Hazreti Meryem iki Hudaýa men izdiwaç edemok diýipdir. Hudaýa men telekeçilige baramok, nädire menden çaga bolar diýende, Hudaý Taala huwa aleýe heýin diýdi. Maňa beter ýeňil diýdi. Ata gerek däl diýdi. Men çaga dünýä getirjek bolsam diýdi. Şu gudrat bilen çaga getirdi dünýä. Ýaşuly bolsun diýdi. Maňa aňsatjak diýdi Hudaý Taala. Hudaý Taalaň ýanynda bolmajak zat ýok. Hasda bir zenanaň göwreli bolupda çagaly bolmagy Allaň ýanynda beter ýeňil zat musulmanda golla. Ba Kariman karha doşwarnis, fakat gerekli sen umydyň, sen dogaň, Allahdan ýalbarmaň. O Hudaý Taala bermeýän bolsa, Hudaýa hikmetiň madur dip hikmetine teslim bolmak. Amma ýöne bir dogalar ýeke şu şu bapda gelipdir. Şuny hem gysga halatda aýdyp eşdireýin. Belkem bendäm bendäme sebep diýe. Şu aýatlar däne okuly berse, zikr edip berseler. Hudaý taala yhlasyna görä muradyny ýetirsin inşallah. Çaga bolmaklyk üçin, çaga galmaklyk üçin

Her namazdan soňram ýedi gezek şu aýatlary word etmek, okymak. Yhlas bilen okyň, inşaallah Hudaý Taala owlady salyh ata eder. Ýene bir mowzu, elbetde, Kurany Kerimiň tefsir jelasatynda öň hem bir eşara edip, gürrüňiň içinde agzap geçipdik. Düýäniň Injiginiň süňküniň içindäki bolýan ýilegiň gürrüňi. Ke, oglanlar däne ony tike edip, muntakap halatda Telegram we Instagram halatynda dünýe boýunça ýaýratdyla we şondan soňram Alhamdulillah wal minna kän ýerlerden zeň geldi, Takdyry teşekkür üçinki Ahunjan on ýyl, on bäş ýyl bäri çaga bolmaýady, galmaýady, şol emiň bilen, şol aýdan emiň bilen näni, Hudaýa köp şükür, şu mal zenanam göwreli we ýa çagaly bolduk diýip hem telfon, hem-de Elhamdulillah, on bäş ýyldan soňram şu çaga, Şol düýäň aýdan emiň melen näni şon em etdik, şondan çaga bolupdy, dünýä geldi diýip, biziň öz gujagymyza getirilipdi. Taňryýalkasyn melen doga etdirip gitdiler. Hudaýa köp şükür, tejrübeden geçigili bir mujarrep dogaň birisi. Ýene bir gezek däni gowy düşündirmeklik üçin aýdaýyn, belkem bendäm bendäme sebäp diýýä, ýetirmeli ýerine ýetiriň inşallah. Haýatul haýwan diýen Bir gowy mogteber kitapda şy nusgany beripdir näme erkek düýe iner diýä türkmen erkek düýäň aýagy bada dizinden aşak şony däne aýagynyň içindäki süňküň içindäki bir ýiligi bar ýagy ýilik Süňküň içindäki ýiligi. Süňkün döwdüň kän ýilik çykýar içinden. Şo ýiliginiň bir mukdaryny bir aşşyk ýalak ýa bir eliň aýasy ýaljagyny bir ýüňe ýa bir pamyňa, pamyk, pämbe, şoňa siňdirip-de zenana, çaga galmaýan, çagasy durmaýan zenana adatamaha görüm güllerinden päk bolup namaz başlanda Şonda däni biline daňynsyn. Ýanyna götersin. Şol düýäň aýagynyň däni süňküniň içinden çykýan peýniň gürrüňi ha. Ýagyň gürrüňi. Şondan bir mukdar alsyn, bir ýüňe, parh etmeýär, her heýwanyň ýüňi bolsun. Ýa pamyga siňdirsin, ony hem bir ýalyga bolar, bir zat parça belen, näme belen, hulasa özi ýoluny tapsyn, biline daňynsyn, haçan Namaz başlan wagty, adat-a mahanasyndan arassalanan wagty, bir hefteläp mezende saklap, şol şol günlerdedeki adamsy bilen hemdesder bolmak, şerigat işini etse, şü Allaň gudraty bilen sebäp bolýar çagaň galmagyna diýlipdir. Inşallah şony däni habary ýok adamlara habar ýetiriň. Belkem bendäm bendäme sebep, şu bilen Hudaý Taala berarsin jan Allam. Ýene bir dowany kän soraýarlar Ahunjan näçe gyzymyz ba ogulymyz ýok erkejik ogul gerek molla etjek özümiz däni saklar ýalak ulalamyzda däni elinde galarmyz ýalak her bir delil belen hulasa hewas etýäs erkejik ogul bolsun diýe bir Mubarek Maun surasy. Araaytellezî yukezzibu biddîn diýip başlaýar. Şol surany güne kyrk bir gezek okymaly. Öwünden yzyndan-da salawat ibersin. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme barik ala Muhammed namazdaky okaýan salawatyny. Öwünden üç täne, yzyndan üç täne aýdyp kyrk bir gezek Maun surasyny güne okyp gezsin. Hudaý Taala Adäni erkeje ogul berer diýip, mujarrep dowalaň birisi diýip gelipdir şi. Ýene-de birisi Şeriatul İslam diýen kitapda geligli mujarrep zat bir bir hanawadaň 5 gyzy bolandan soňra hem şu dowany edip şu ýol bilen erkeji ogly bolup adyna Muhammed goýup ýene bir erkeji ogly bolup Ahmet goýup Bir mujarryp zatlaň birisi-de, Şeriatul Islam diýen kitapda geligli näme? Gulak asyň. Zenananyň göwreli bolanyny bilenden soňra, we ýa bir rowaýatda çagaly boljak diýip ugruna düşenden soňra her Hembester bolandan soňra. We ýok, bir rowaýatda-da şol çaga galanlygyny bildiň, indi sen şol çaga zenanaň göwrelidigini bildiň, gulak as. Erkek adam elini däli zenanaň garnynyň üstünde, şu rähmiň üstünde elini goýup, şu doany etsin, näme? Allahumma in tarzugni min hazihil haml waladan, Usemmihi Muhammeda sallallahu aleýhi we sellem. Türkmençesi näme? Eý bar Hudaýa, eger şu göwrede däni çaga bolupda çaga dünýä gelse, erkejik çaga dünýä gelse, men şoň adyna Muhammet peýhamberiň adyny goýup atdaş etjek diýmeli we şol oglan däni erkek dünýä gelip, soňra-da adyna Muhammet goýmaly diýipdir-da. Ýöne soňra adyny üýtgetmeli-dä, Muhammet-de goýulmaly-da. Bes näme boldy? Erkek adam öz zenanasynyň däni göwresiniň üstünde, garnyň üstünde, çagaň rahmyň üstünde elini goýup-da şu doany etmeli. Allahumma in tarzugni min hazihil haml waladan usammihi Muhammada sallallahu aleýhi we sellem. Hudaýa, eger şu göwreden däni erkek çaga dünýä gelse, men şonuň adyna Muhammet goýjak. Öz dosuň bilen atdaş etjek diýip, şony niýetläp, niýetiňe-de kamyl baglap, men adyny Muhammet goýaryn diýseň, Inşaallahu taala, hawa, Muhammet goýarsyň, Ahmet goýarsyň, Pygamber janyň atlary bilen atdaş edersiň inşaalla. Hudaý taala hemmämize saglyk, salamat, afwa-afiýet bersin, görjegiňiz gowulyk bolsun, dini dünýäňiz abat bolsun inşaalla.